Хаҥалас улууһун култуураҕа уонна духуобунай хайдыыга салалтата, Түһүлгэ культура киинэ, Спартак Петрович Федотов аатынан Нөмүгүтээҕи народнай тыйаатыр көрдөрөр. Михаил Зощенко айымньытыгар биир көстүүлээх кэмиэдьийэ. Уруу!

Баҕар олох да көрбөтүннэ. Мин аҕам киһи быһыытынан алгыһым маннык. Бу ыал буолан мин оҕолоторобун. Тугуй бу үс күн билсиһэ. Бүттүбүт. Эх уонна ойох. Тэҕэтэтэ өттүтүк. Аһаар сиэй. Биис ураа.

үс күн буолбатах неделя неделя неделя да буоллун ары күтүөппүт кыспын кытта үсэдик бессе көрсөдик буоллун ары кини маны тиийэн кэлээт эһи кыскыттан аккаастабын диэтин бутугуй бу красавцыбылы дэһэн аабытым бэргиһин эсэлээппэтэ даҕаны соро даҕан суох миэхэ тугуй маннык буураны биэрээ гынааттыл диэҕэ киэр бар бэлиэн бэлэм буолбут кылгас кэмҥэ билсиспиттэрэ мин санаабар үчүгэй эмбарго диэн миэхэ бүтүн уһун сэттэ сылы быһа күтүөтээн диэн туу үчүгэй дээҕий угуругун дэ бу уй сюйземамна каҕыра каҕыра бэйэҥ муннукка эмин ити саҕанабын уккуйума ити бэлэмҥэ кэллилэр дии хайа былааччыйым бэлэм да аа бэлэм бэлэм бэлэм хайа киһиҥ күтүөппү ханныный

Олоруон да, ыалдьыттары көрүс, кэпсэт сэһэргэс. Ыалдьыттарга акаар уй-я

киһим миигин бүгүн бастыгытын тас таҥаһа суох көрөр. Онтум миэнэ былааччыйам бу ынах айаҕыттан ылыллыбыт курдук. Ой, бачча кэрэ былааччыйаны! Туох кэриҥэ кэлиэй? Таах сибиэ былааччыйа. Оччо таах сибиэ былааччыйаны кэрэхсиибит да, Таар сибиэтэ буоллар кэрэ кэрэ кэрэ кэрэ. Аа, Дьаана бу бройлен былааппын санныгар быраҕынын. Аҕалар былаакка. Дьэ буккаттын кэрэ көстүү буолла. Туох кэрэтэ кэлиэй? Аны булааччыйым да, быһыым да таһаан да көстүбэт. Оо, аны быһыы таһаа да. Ол кэриэтэ баран да ырыага көр. Буспута дуу? Айа мин сылайаммын олох атахпар да турар кыаҕым суох буолла. Чэ сөп. Ынайдахпын. Хайа даайа, түбүк бөҕөтө. Фу, кэлэрэ.

Бuli, аата олорор дии. Киниттэн ыйын. Билигин саҥарар даҕана биссе оҕус. Кэл эрэ. Һэ. Бир күтөк буолан баран ыйдарым хайда эрэ сүөргүтэ бэтти. Эр ыйдылас. Күтөк сэлээпэ тоһох, кыһын көрбөтөх диэн. Дьэ,

Дьэ, мин аҕатынаан баран сынньанан кэлэбин киирээт тахсан бардым манна бу сүпсүлгэри омук сиргэ ийэбинээн олорон кэпсэтиһэ түһүөм түбүгүрдүүр аайы дуйеккээн

Хайдах диир? Оо, мамуля, сылайаахтаабыккыт. Бөрүк, угаар, биллэн турар сылайбыккыт. Эһиги миигин таптаан ньырамсыта, киса, чыыча, балыкчаан, тиҥчээн. Хайдах буоллунуй эккэ? Хайдах даҕаны эн сааскар эйигин чыычаах диирим табыллыбат. Хайдах эн чыычаах буолуоххунуй? Александр, мин эһигини өйдөөбөппүн. Мин сааспын кистээбэппин эрээри, хайдах эрэ сатамньыта суох быһыыланаҕын. Сыллаан эрэ миигин. Өс! Сибилигин аҕа сирэйгэ сырбат ылынным. Аҕалын, илиигитин сыллыах. Миэкэ, Мин биир ыйытыылаахпын эһэйиттэ. Кыра эрдэхпиттэн дьону өйдүүр дьоҕурум суох. Кыра эрдэхпиттэн харахпынан уу оҕоробун. Киэһэ буоллаҕына букатын көрбөт да буолан хаалабын. Көр бу! Эҥини көрбөккүн. Ийэкээм, аннаҕыный, ийэкээм, мин биир ыйытыылаахпын. Кыыскыт ханнаный? Кыыһым? Мин кыыһым? Хантан аны биллигит? Пардон, эһиэхэ. Эһим миигин өйдөөбөтүй диэккэ, мин эһиги кыскыт ханнан эдьиийбинээһи кыскытын ыйытабын. Кини манна суох? Аа, суох диэ. Ол иһин даҕаны мин бу араас хосторунан көрүтэлиибин да булан көрсө иликпин. Ханнаный кини? Кини дэриэбинэҕэ? Хайдах дэриэбинэҕэ Дьиҥэ эһиги кы- кыыс иккис буолбатах маннааҕы кыыскытын ыйыталаһабын Өлөксөөндүр, мин эһигини хомотумаары эппэккэ хаалбыппын. Өскөтүн эһиги билэр буоллаххытына, кини дэриэбинэҕэ баар. Эһиэхэ улахан туох да хорумньуну оҥоруо суоҕа Хайдах дэриэбинаҕа? Оччоҕуна мин кими кэргэнин ылаары сытабыный? Суох эйиэкэ. Эн миигин олох өйдөөбөтүгүт. Ким дэриэбинаҕа барбытай? Оттон мин кыыһым. Мин кинини дэриэбинэҕэ ыыппытым. Оо, мамуля! Эн били киэбититтэн хайабыт эрэ бырахтараары гыммыт. Мин этэбин, дэриэбинэҕэ ыспыт кыыскыт буолбатах, атын маннааҕы кыыскыт ханнаный диибинэ. Ханнык иккис? Иккиһим суох. Аа, мин биир балаһыанньалаах этим. Эрээри биир тылынан эттэххэ. Мамуля, мин этэбин, дэриэбинэҕэ ыыппыт кыыскыт буолбатах атын маннааҕы кыыскыт ханнаный диибинэ суох кини хаһан да манна суоҕа аа манна дии ол уол этиэ уол оҕо Бу ким эмэ эбээтигэр дэриэбинэҕэ баар. Эһиэхэ улахан туох да хорумньуну олоруо суоҕа. Оҕо мамуля, чыычаах, уоскуй, уоскуйун. Тугун күнүүлээтин да, умнан кэбис. Умнан, мамуля. умна агу мамуля умна кыскыт ханнааный көрдөрүн миэхэ кинини уонна бэйэҕит дьыалаҕытынан сылдьын сытын сынньанын чэ сөп наһаа көрүөххүтүн баҕарар буоллаххытына хаартыскатын көрдөрүө суох туох хаартыскатын миэхэ илэ бэйэтин көрдөрүҥҥүтүй быһыытын таһаатын суох хаартыска быырка үчүгэйдик көстүбэт да буоллар суох мамуля эһи миигин өйдөөбөтүгүт мин кыра эрдэхпиттэн харахпынан моһуогар эрэ этим даҕаны билигин олох үчүгэйдик көрөбүн көрдөрүн миэхэ кинини быһыытын таһаатын көрдөрүөм саһарбыт да буоллар түгүр ыалдьыбыт да суох кини доруобай билигин көрдөрүөм

Иди, иди, кэ, Манна туора буолла. Мен оччолох өйдөөбөккө дьыл. Мамуля иэдэйбит. Хайдах бу ыдьыыр киһини дьон ортотугар сырытыннараллара буоллар. Санаан олох өйдөөбөт. Кимер өрүн биккен ылан кимер дэннен бии. Мамуля иэдэйбит.

Иисаны олох сөбүлээбэппий? Охсуһан киирэн барыахтара, оннук буолуоҕа, бу дьиэҕэ

наһаа да иэдээн дьоно бааллар тутатына бастаан оҕолордоохпун кэпсиир курдуктар Александр кэлин эрэ бу баар кыыһым Амадуй Барбаңса миэнэлэ Амаду Қайтта Амаду ийэтэ киллэрдэ дии ол аата кини бу Остуолга ааҕыҥ күтүөт

Абыннааман эрэ киһини, күлүү гыныма. Баҕар олохтооҕун ойох ылыам суоҕа. Мантыгайгыт биир уол, үс кыыс оҕолоох.

Майя Абрамова, Күтүөт Федор Ноговицын, Табаарыс Александр Чичахов генерал мария борисова генерал ойоҕо наталья стручкова дьиэ үлэһитэ татьяна данилова ыалдьыттар антонина гермогенова уонна күннэй көстүүмү гримы сценографияны оҥордо майя абрамова музыканнан киэргэтиитин оҥордо александр уваровскай музыканнан операторынан үлэлээтэ. Программаны, афишаны, видеоафишаны оҥордо Динара Кычкина. Айымньыны ньууччалыыттан тылбаастаата Ньургустаана Титова. Оонньууну туруорда Алена Филиппова.